Croeso i Abersoch a chychwyn Llwybr y Morwyr. Llwybr rhyw ddeg milltir neu 16 kilometr o Abersoch i Nefyn neu Nefyn i Abersoch. Ac yn syml iawn ers dalwm, mi oedd llonga yn angori y Maes Sant Tudwal i'r chwith ohonai, lle da i angori llonga, ac mi fydda Llongwyr wedyn oedd angen mynd adra yn rhwyfo a chwch bach o'r gwch fawr i'r tir ac yn troedio'r llwybr da ni am ei droedio heddiw. Mewn gwirionedd, be sydd yma ydy cyfres o lwybrau gwahanol yn uno rhai llwybrau yn bodoli eisoes a mi fydda'r llongwyr yn defnyddio'r llwybr i gyrraedd adra, lle bynnag oedd adra, nefyn neu lle bynnag, cyfres o lwybrau uh, wedi ei huno fel hyn. A mae'n lwybr braf i'w gerdded, a mae'n hawdd trefnu'r daith diolch i wasanaeth bws Flexi, gwasanaeth cyhoeddus gwych. Ewch chi chwilio am yr app bws flexi neu ewch ar y we a mi allwch chi drefnu wedyn eich bod chi'n gallu mynd rhwng un pen a'r llall petai chi am drefnu tramnidiaeth. Ond ia, llwybr y morwyr fydd hi heddiw, rhwng Abersoch a Nefyn a dwi'n edrych ymlaen. Aber Soch, a na ni'r afon Soch uh, yn y fan acw. Soch, mae'n debyg, yn dod o'r hen wyddeleg soc, hwch, a'r syniad fod yr afon yn turio trwy'r tir fel y byddai hwch neu fochyn yn ei wneud, a tua'r bymthegfed ganrif y bardd, y dewin a'r proffwyd Robin Ddi Ddewin Wedi rhagweld rhyw ddydd y byddai afon Soch yn llifo'n nôl o Aber Soch o'n blaena ni fan hyn tuag at Sarn Meilldeyrn. Dyna oedd proffwydoliaeth Robin Ddu Ddewin, ond 'di hynny heb ddigwydd eto, a fel da chi'n gweld, yr afon Soch yn llifo i'r môr ar fore bendigedig. Y Tylwyth Teg, mae'n debyg, yn ffafrio Aber Soch. A, a tu ôl i mi, mae'r hen felin, hen felin uh, soch. Ac uh, ie, a tylwyth teg, uh, mae'n debyg, yn gyfarwydd iawn â melin uh, soch ac yn agos iawn at y felin yn ôl myrddin fardd. Mae o yn cofnodi bod hen wraig y felin y tu ôl i mi yn ei gweld nhw'n aml mewn tywydd tawel, ar geffylau gwyn bach ac yn gofyn am gael menthyg padell i grasu bara gwyn. Hen wraig y felin yn gweld hyn i gyd y tu ôl i mi, tra roedd hen ŵr y felin, mae'n debyg, yn ei gweld nhw'n aml yn dawnsio wrth y rodyn. Felly, ia, y tylwyth teg yn hoff iawn o Aber Soch a Melin Soch y tu ôl i mi. A mae'r llwybr wedyn, fel y gwelwch chi, wedi osod o'n blaenau ni A mi nawn ni droedio ar fore bendigedig. Mae rhywun yn troedio'r dyffryn hyfryd yma i adael Abar Soch. A mi ddowch chi wedyn at bentre Mynytho. Ac yn fan hyn, yn Mynytho, mi allwch chi gerdded o China i India mewn chwinciad. Sawl tŷ a myrddin yn fan hyn efo enwa o bob cwr o'r byd fel Arras, Alma, Aliwel, California, China, Cornwall, India, New York, yr Aifft. A ia, Aled, wel, mae'n ges synwyr ti ar lwybr y morwyr a mae'r enwa yma di dod o bob cwr o'r byd wrth i'r morwyr ddychwelyd yn ôl adra a mae hynny yn, yn rhan o'r stori a mae'n bosib, ond esboniad arall ydy cysylltiad teuluol y tir feddianwyr lleol, teulu Nanhoron, stad Nanhoron, llawer o'r enwau yn lefydd lle bu aelodau o'r teulu yn ymladd mewn brwydra, Alma, er enghraifft, afon yn y Crimea lle collwyd un o deulu Edwards, Nanhoron, ar faes y gad yn 1854. Felly 'na chi ran arall o'r jig-so. Mi ddown ni at ffordd Balaclava yn nes ymlaen, brwydr Balaclava yn y Crimea yn yr un flwyddyn, Aliwal ar ôl Aliwal yn yr India, brwydr yn fanno ym 1846, a Wellington Terrace yn fynytho erstalwm, neu'r Willys, Willys wedi hen ddiflannu erbyn hyn, ond tai i filwyr wedi cael eu codi gan bobl fawr, gan fyddigions ystâd Nanhoron ar ôl Waterloo yn 1815. Felly, dyna ni esboniad arall i'r holl enwau rhyngwladol ar y tai a'r llefydd yn Mynytho. A mae yna fwy iddi na hynny hyd yn oed. Nawn ni gario ymlaen i gerdded. Mi ddowch chi drwy waelodion Mynytho, a dwi wedi enwi Aliwel. Ar ôl Aliwal yn yr India, brwydr yn fanno ym 1846, felly un o'r llefydd dwi wedi henwi, mae'r llwybr yn mynd trwy'r adwy yma heibio i Aliwal. A na i geisio crynhoi bob dim yn y pwt bach nesaf ar ôl mynd heibio fan hyn. Felly dyna chi rai o'r enwau rhyngwladol o'n cwmpas ni'n fan hyn uh, yn mynytho. Uh, cymysgedd o forwyr, mwyn gloddwyr, uh, stad uh, y boneddigion yn nan horon. Tipyn bach o bob dim uh, wedi cyfrannu at enwa tai unigryw uh, mynytho. Be bynnag ydy'r atebion, mae'n rhoi gwedd ryngwladol i lun i'r pentre bach gwledig yma yn Llŷn. Go brin bod yna bentre arall efo cymaint o enwa rhyngwladol. Yng Nghymru, wel yn bendant, uh, ddim yn Llŷn. A mae rhywun yn meddwl am y llwybr yma, da ni yn droedio heddiw, lle roedden nhw'n mynd y morwyr yma, lle oedden nhw wedi bod. A mae'r llwybr yma, mae rhywun yn cael ei atgoffa wrth i gerdded yn llawn antur, tristwch, chwerthin a chwedlau, a mae'n bwysig cadw'r straeon yna i fynd a dyna nawn ni wrth grwydro llwybr y morwyr ymlaen. Felly ar ôl rhyw bwt o ddringo drwy fy nytho, oh, mae'r golygfeydd yn anhygoel, mynydd yr hiw, Ac un nodwedd amlwg o fy nytho ydi foel gron y tu ôl i mi. Arsyllfa haf braf ein bro ydyw hon, od o hardd a chryno. Gwellt a grug yw gwallt y gro ym mhen eithaf fy nytho. William Williams Pandy ysgrifennodd hynny am foel gron. O mlaen i rwan. O dan y grug a areithyn gyda llaw mae 'na olion o fryngaer, gan gynnwys y wal allanol sy'n dal i gylchu'r copa. A mi oedd 'na gromlech hefyd, pobl yn ei galw yr allor, ond mi gafodd ei dinistrio cyn dechrau'r ganrif ddiwetha. A mae Foel Gron yn eich sugno chi, yn eitha amlwg o Abersoch tuag at Mynytho. Felly dyna chi, Foel Gron a'r golygfeydd tuag at Fotwnog a Gwlad Llun. Hyfryd! Wel, chydig i slaw uh, na'r llwybr swyddogol, mae ffynnon sarff. Da ni'n nghoedwig sarff yn fan hyn. Fel dwi'n dweud, chydig bach oddi ar y llwybr swyddogol, ond uh, y gred ydy fod yna neidr, fod yna sarff yn byw yn y dŵr yma uh, ers talwm. Stori arall ydy fod yna neidr fawr, bod 'na sarff yn dod yma i dorri sychad ond yn gadael i gwenwyn a'r garreg ger llaw cyn torri sychad yma yn ffynnon sarff yng nghanol coedwig sarff. Fel dwi 'di ddeud, chydig oddi ar y llwybr swyddogol ond dybed, dybed, sgwn i os oedd 'na forwyr ar ei ffordd adre rhwng Abersoch a Nefyn yn dod yma i dorri sychad, i dorri siwrna. Fyddwn i ddim yn synnu, mae'r lecyn hyfryd. Mae rhywun yn troedio tir y stad, da ni wedi clywed amdani, e, droeon ar y daith na'n horon e, erbyn hyn. Ac yma, ar y tir y tu ôl i mi, mae pandy seithon. Da i'r camera rownd rwan at bandy seithon. A mae seithon yn un o hen dau llun adnabyddus iawn i feirdd. Pan dŷ Saethon di fama, nid y tŷ crand Saethon i hun, ond y, mi oedd y traddodiad o noddi beirdd yn Saethon wedi para am saith cenhedlaeth a'r noddwr ola oedd Evan Saethon a fu farw yn 1183. A'r pandy fan hyn o'ch blaen chi yn atgoffa rhywun o ddiwydiant Llŷn. Mi oedd gwlân yn cael ei drin a'i droi'n frethyn yn fan hyn yn pandy Saethon, a mae ffatri Saethon i'r gogledd o fan hyn wrth i'n taith ni barhau. trwy'r giat yn y fan yna. Felly, da ni wedi mynd heibio i Pandy Saethon, mi ddewch chi heibio hefyd i ffatri Saethon. Ac uh, yn fan hyn, mae llidiart uh, y dŵr, a mi oedd yna argau yn fan hyn um, i ddal dŵr ar gyfer uh, y ffatri a'r pandy ger llaw. A'r um, bont y gwelwch chi yn fan hyn, uh, y tu ôl i mi, ydy pont Inkerman. Pont Inkerman, a mae yna lechan o doi ati rwan. Ac oedden ni'n sôn am ystad na'n horon a'r cysylltiadau a'r gwahanol ryfeloedd, ac i mi gael hyn yn iawn, Pont Inkerman um, ydy hon, a mae yna lechan yr ochr yma, doi at y lechan rwan. Mi welwch chi ffatri saethon yn y pen draw yr ddau gorn simna. Ac yn fan hyn, mae'r lechan. Mi welwch chi'r lechan yn fan hyn, Inkerman a'r dyddiad. a'r dyddiad yn fan hyn ar gyfer Pont Inkerman, sef y pumed o Dachwedd 1854. Brwydr arall yn rhyfel Crimea oedd hon. Mae ffordd Balaclava ger llaw yr ochr arall i'r ffordd fawr. Um, ond ia, etifedd stad Nanhoron, Captain Richard Lloyd Edwards yn cael ei ladd yn y brwydro ar fai yr unfed ar ddeg 1855 yn ddwy ar hugain oed. Brwydr Inkerman. A'r bont yma yn fan hyn, pont Inkerman yn Nanhoron yn nodi'r cyfan. A mae'n ardal goediog hyfryd. Mae'r hael yn tywynu a mi ydan ni rwan am groesi y bont y gwelwch chi y tu ôl i mi, pont Inkerman.